Ë schéine gudde Mëtteg. Mir haten de Moien Regierungsrot, wou eng Rëtsch administrativ Punkten um Ordre du jour waren. Erlaabt mer, dass ech awer géif mech konzentréieren op d'Covidsituatioun an d'Mesuren, An d'Impfstrategie, a wou mer dru sinn, giffen awer eis konzentréieren. D'Situatioun ass weider stabil. Se ass stabil trotz de Varianten. Dat heescht, datt mer am Moment keng exponentiell Hoss gesinn, wéi dat an anere Länner de Fall war. Ech paken Holz un, dat ka sech och ganz séier änneren. Mä am Moment gesi mer net duerch d'Varianten eng exponentiell Hoss, déi giff eng Verduebelung vun den Infektiounen all Woch mat sech bréngen. Mir gesinn awer och, dass d'Zuel vun de Leit, déi infizéiert gi sinn, liicht an d'Lut gaang ass. Mir gesinn och, dass d'Zuel vun de Leit, déi an d'Spideeler an an de Soins intensif'en am Moment sinn, och déi lescht Deeg an d'Lut gaange sinn. Mir gesinn och, dass bei de Kläranlagen eng Situatioun ass, déi éischter stabel ass. En Impakt am Fong scho vun Impfungen, deen een och schonn elo scho ka gesinn. Erlaabt mer, dass ech dofir e klenge Punkt och iwwert d'Impfung maachen an iwwert déi éischt Phas an déi zweet Phas iech och e klengen Topo ka maachen. Mir hunn an der Unzuel vun de geimpfte Leit an der éischter Phas sinn eng 25.999 Leit, déi geimpft gi sinn. Dat sinn an de Centres de vaccination 9.305 Leit. déi geimpft gi sinn. Et sinn an de Spideeler 7.480 Leit, déi geimpft gi sinn, an an den Altersheimer an den Handicapstrukture sinn et eng 9.214 Leit, déi geimpft gi sinn. D'Altersmoyenne vun all deene Leit, déi geimpft gi sinn an der éischter Phas, läit bei 52,83 Joer an ass benotzt gi fir déi éischt Phas. 70,6 Prozent Pfizer, AstraZeneca 22 Prozent a Moderna 7,4 Prozent. Et sinn nach aner Donnéeën, wou d'Gesondheetsministesch méi an Detail wäert kënne goen. Wa mer vun Impfunge schwätzen, muss een och den Impakt vun den Impfunge gesinn. Mir gesinn et zum Beispill beim Undeel, mir hu jo ugefaange bei de Leit iwwer 75 Joer, an An der zweeter Phas a bei de Leit an der Phas I aus dem Personnel médical gesi mir zum Beispill, dass an de Méint Oktober an Dezember a Januar nach 2021 d'Leit iwwer 65 Joer, déi positiv war, ongeféier bei 14 Prozent vun der Gesamtzuel vun all de Positiven, wann een déi zesummerechent, gesäit, dass dat, Plus wann a sich jo ongeféier 14 Prozent war vun de Leit, déi positiv op de Covid 19 getest gi sinn. Haut am Moment läit den Undeel vun de Leit iwwer 65 Joer nach bei 9,2 Prozent. Dat heescht, et gesäit een, dass tëschent deenen Impfungen, Phase virdrun an elo bal en Drëttel, wann ee wéilt, also vun de, vun de, mir si vu 15 Prozent op 9 Prozent erofgaang, also wierklech schonn eng Chute do bal vu 5, 5 Prozent. De, d'Situatioun ass, datt mer och an de Spideeler déi Analys gemaach hu vun de leschten, et ass schwéier elo fir e Bilan kënnen ze zéien, mir si elo réischt, dat ass ze kuerz, dee Bilan kann een an zwou oder dräi Woche vläicht, méi konkret maachen. Mee ech wollt Iech awer déi Zuelen soen an och hei matdeelen, mee well dass meeschtens, wou een den Impakt total gesäit, am Fong zwou Wochen no der zweeter Dosis, wou och wierklech d'Garantie ass, dass den Impfstoff am komplettsten och wierkt. Am Moment den Undeel vun den iwwer 70 Joer, déi an de Spideeler sinn, hate mer am Hierscht an am Wanter 2020 hate mer ëmmer, Tëschent 62 bis 64 Prozent vun de Patienten, déi an de Spideeler louchen, wou tëschent 62 a 64 Prozent hunn déi representéiert. De Prozentsäit am Moment vun deene Leit, déi hospitaliséiert sinn, ass gefall op 54 Prozent. Dat heescht, mir sinn hei och eng Baisse vun Aacht bis zéng Prozent awer vun de Leit, déi iwwer 70 Joer an de Klinicke sinn. Dat beweist den Impakt scho vun Impfunge bei de Leit, wéi déi och am Fong et erlaben, datt ee vläicht positiv ka ginn. Dat wësse mer, datt ee positiv ka ginn, mee de Verlaf vun der Krankheet, en anere ka sinn duerch eben den Impakt vun der Impfung. Den Akt, déi aktuell Situatioun vun den Impfungen ass, an ech ginn Iech d'Zuelen, déi bis de véierte Mäerz elo erakomm sinn, hate mir Vaccin fir 35.745 Leit hei am Grand-Duché. Et sinn, esou wéi mat der éischter Dosis, 30.723 Leit bis do geimpft ginn. Et sinn 13.448 Leit, déi eng zweet Dosis kritt hunn. A mir hunn an de Spideeler eng 1200, fir 1200 Leit, dat heescht 2.400 Vaccinen, déi am Moment och fir d'Personnes vulnérables geduecht sinn an déi sollen och d'nächst Woch, bis Enn nächster Woch och verbraucht ginn. Wann een en Total mécht vun deem, wat ech gesot hu vu 35.745, Minus déi 30.723 Leit, déi scho geimpft gi sinn, minus déi 1.200, déi an de Spideeler nach sinn, bleiwen dann 3.822 Impfungen. Rendez-vousen, déi geholl gi sinn an de Centres de vaccination, déi sinn op 6.943. Dat heescht, et si méi Leit, déi invitéiert sinn, wéi dat, wat d'Vaccinen, wann ee 50 Prozent géif halen, gebraucht géif ginn. D'Regierung huet jo décidéiert, dass mer géifen erofgoe vu 50 op 25 Prozent. Dofir déi Rumeur, dass näischt giff verimpft ginn oder giff gehamstert ginn, Dir gesitt hei mat den Zuelen tatsächlech gi Rendez-vous geholl, dat leeft och säi Wee, mee dass am Fong null Reserve iwwreg bleift, wann ee kuckt, wat elo geliwwert ginn ass a wat verbraucht ginn ass oder op jidde Fall wat verplangt ass fir déi nächst Deeg. Liwwerungen. Sot mir wanschlift net an engem Mount, Här Bëttel, Dir hat eis deen Dag gesot, dass, ech soen en toute transparence, wat geplangt ass am Abrëll, wat geplangt ass am Abrëll, ech widderhuelen, wat geplangt, well mir sinn tributaire vun de Liwwerungen, Et sinn net mir, déi se produzéieren. Mir sollte fir Pfizer, vu Pfizer fir 47.970 Leit Dosen, also Persoune kréien. Dat heescht, 95.940 Dose missten am Abrëll geliwwert ginn. AstraZeneca misste mer fir 21.275 Persoune Impfunge kréien, dat heescht 42.530 Dosen. Moderna misste mer fir 4.200 Leit Dose kréien, dat heescht 8.400 Dosen am Total. Normalerweis misst am Abrëll, wa sech gehal gëtt un deem wat geplangt ass, eng 73.435 Leit kënne geimpft ginn. Dat hänkt selbstverständlech of, ob de Gros vun der Liwwerung Ufanks Abrëll kënnt oder ob mer se déi lescht Deeg Abrëll kommen. De But ass, dass déi Liwwerung och sollt do kommen. Et sinn hei nach, gesitt Der, ass nach keen Johnson and Johnson vu Janssen, deen e One Shot ass, deen och normalerweis misst, misst! validéiert gi vun der EMA. Wann dee giff bäikommen, giff dat erlaben, dass een, esou wéi ech mengen eng aner Regierungskollegin aus Dänemark gesot huet, esou wéi d'Ketchupsfläsch am Ufank, do dréckt een drop, fir dass, Bëssi eraus kënnt an der Benker kënnt eppes méi Grousses a mir hoffen, dass den Abrëll dee Mount wäert sinn, wou mer wierklech kënne fäerdeg bréngen, e groussen Impakt op den Impfunge kënnen ze hunn. Fir d'Phas zwee vun den Impfunge wësst Der jo, dass mer mat de Leit, iwwer 75 Joer ugefaangen hunn, déi Décisioun, déi vum Conseil supérieur des maladies infectieuses geholl ginn ass, fir den AstraZeneca net méi ze limitéieren, ass de Moien am Regierungsrot validéiert ginn. Dat heescht, et ginn och Invitatiounen eraus fir d'Leit iwwer 65 Joer, well virdru wor d'Limitatioun bei AstraZeneca Fir ënner 65 Joer, dat heescht iwwer 65 Joer, kréien och elo den AstraZeneca, wat erlaabt, dee Punkt, deen ech och ervirgehuewen hat an der Chamber, dass een op eng Kéier an enger Situatioun komm wär, wou am Fong d'Leit tëschent 65 a 75, well se den AstraZeneca net hätte kënne kréien, A just de Pfizer an de BioNTech giffe kréien, a well mer iwwer 75 ugefaang hunn, am Fong manner lues giffe geimpft gi wéi déi Leit, déi mat AstraZeneca ënner 65 Joer kéinte geimpft ginn. Dowéinst, a dat heiten ass eppes wat erlaabt, datt och wierklech d'Reihenfolg vum Alter, ouni datt ee muss am Fong Jumpe maachen, dass ee vun enger Stuf an déi aner Stuf, vun der zwee an d'fënnef muss sprangen, dass een hei d'Reihenfolg ka suivéieren. Den AstraZeneca ka elo fir d'Leit ouni Begrenzung benotzt ginn. En ass effikass. Et ass och bewise ginn, dass en op d'Varianten effikass reagéiert. Mee ech mengen, d'Gesondheetsministesch kann op déi sanitär Froen och dodrop agoen. Mee dee Vaccin ass vill besser, wéi verschidde Leit probéiert hunn en och am Ufank ze beschreiwen. D'Tour de Prise, de Rendez-vous vun der zweeter Phas, wou mer elo am gaange sinn, dat si jo d'Leit dann iwwer 75 Joer. Et si bis elo zwee Loe vun Invitatioune fir d'Leit iwwer 75 Joer gemaach ginn. Dat heescht, dat sinn 10.850 Invitatiounen, déi verschéckt gi sinn. Den Taux de participation läit am Moment bei deenen Invitatiounen bei ongeféier 73,5 Prozent, wat wichteg ass. Dat ass en Taux d'adhésion, deen een net an all Land fënnt. An ech muss Iech soen, dass dat ee rassuréiert, dass, an dat spiert ee jo och, dass d'Leit ongedëlleg sinn, wéini d'Impfung kënnt, an déi heiten Zuele beweisen, dass d'Leit och bereet sinn, d'Impfung ze huelen. Et si weider 11.000 Invitatiounen, déi ënnerwee sinn, respektiv déi ginn nach haut erausgeschéckt, well mer gewaart hunn op d'gréng Lut och fir den AstraZeneca fir Leit iwwer 65 Joer kënnen ze gebrauchen. An domadder wieren dann. Um Dag vun haut 62 Prozent vun de Leit iwwer 72 Joer invitéiert. No den Invitatiounen, déi schonn geschéckt goufen, respektiv haut verschéckt ginn, bleiwen ongeféier nach 14.000 Leit an der Kategorie iwwer 75 Joer, déi ze invitéieren och sinn. Wann mat de Liwwerungen alles richteg geet, Elo am Mount Mäerz missten an der Woch vum 20 Mäerz déi lescht Invitatioun fir déi Kategorie erausgoen. Dat heescht, mir sinn am Moment zu Lëtzebuerg an enger Situatioun, wou d'Zuelen éischter stabel sinn, se ginn net séier erof, se ginn och net séier erop, mir sinn an enger Situatioun, déi éischter stabel ass, a mir gesinn, datt d'Impfungen, Weider gi mir gesinn den Impakt och vun den Impfungen. Dir wësst, dass fir dës Regierung et immens wichteg war, Restriktioune mat Libertéiten, Impakt op d'Gesondheet, Impakt op d'Spideeler, mee och d'Impakt op de psychologeschen, de psychiatreschen Aspekt, all déi aner Aspekt, déi Kollateralschied, déi och eng Kris mat sech bréngen, net blann ze sinn an déi och ze analyséieren. Mir spiere jo och, dass vill Lëtzebuerger, vill Awunner och hei am Land eng gewësse Lassitude och vu Mesuren hunn, no iwwer 12 Méint, wou een net méi normal ka liewen, wou déi dat, wat ee gëschter nach normal fonnt huet, op eng Kéier net méi ka maachen. Dofir hu mer haut am Regierungsrot och decidéiert, dass mer dës Mesure bis den, am Moment wéi se esou sinn, bis den zweeten Abrëll giffe lafe loossen, mee an den nächsten Deeg a Wochen, Huet d'Regierung, an et si schonn Rendez-vouse geweecht, Kontakt ophuelen, fir ab dem zweeten Abrëll nei Ouverturen oder Lockerungen a verschidde Beräicher kënnen virzegesinn? Ech schwätze sous condition, datt mer net an eng exponell Hausse géife kommen oder an eng Situatioun, wou d'Spideeler vun haut op muer depasséiert wieren, wa mer an deem Status quo bleiwen, wou mer elo sinn. Ass dat ze packen? An op där Wo muss een och déi dote Schrëtt maachen. Mir géifen analyséieren, fir am Abrëll den Horeca-Beräich nees kënnen mat verschidde Bedingungen, mat verschidde Bedingungen, an dat si Gespréicher, déi elo wäerten an den nächsten Deeg a Wochen eeben och mat de Vertrieder vun der Horeca stattfannen, nees kënnen opzemaachen am Abrëll. Dat ass geplangt ufanks Abrëll, mee D'Zuelen sinn déi, déi prépondérant sinn. Frot mech och elo net no dem Modell. Ech hunn Echangë gehat, och mat Regierungskollegen a mat anere Responsablen hei aus der Groussregioun. Verschiddener hunn d'Analys gemaach, ob ee just d'Terrasse misst opmaachen, ob een d'Restaurante kéint ganz opmaachen. Dat sinn alles Froen, déi ee muss elo an deene Gespréicher, déi een huet, mat deene Leit féieren. Ob d'Optioun ass fir just baussen, ech kennen d'Lëtzebuerger Wiederkonditiounen, ass dat eng Garantie, datt se dann opginn oder net? mee bannen der mat strenge Konditiounen, mat neie Mesuren, mat vläicht Contrainten, déi et am Moment nach net ginn, mee ech kann Iech elo garantéieren, net nees normal. Am Abrëll kann et net normal opgoen. Wann et opgeet, wäert dat och mat Konditioune verbonne sinn. Dat selwecht zielt och fir de Sport an och fir d'Kultur. Et sinn Diskussioune geweecht mat de Federatiounen oder och mat der UGDA, eis Kulturministesch oder den Här Kersch oder den Lex Delles och mat de Fitnessen, fir ze kucke wéi do verschidde Mesure kéinten och am Abrëll nees gekuckt ginn, wéi een do Nei Reegele kéint et net opginn, mee lockeren, a wéi een am Abrëll am Fong e bësse méi Normalitéit kéint a sengem Alldag fannen. Et si wichteg Schrëtt, déi Diskussiounen. Et ass fir d'éischt, wou mer säit Méint Perspektiven hunn, vu Saachen nees kënnen opmaachen a Beräicher, an ech weess, wéi schwéier et ass fir den Horeca, déi am Moment zou sinn. Déi lescht Wochen a Méint hu mer dee Message net kënne ginn. Mir sinn awer der Iwwerzeegung, dass d'Zuele wéi se am Moment ass an de Fait, den Impakt vun der Vaccinatioun an d'Akzeptanz vun der Vaccinatioun virun allem vun deene vulnerabelsten vun de Populatiounen, déi och wa se krank ginn, mat deene schlëmmste Konsequenzen kéinte rechnen, an déi Adhérence fir kënne geimpft ze ginn, op der Balance. normalerweis misst mat sech bréngen, dass mer net an enger Situatioun géife kommen, wou d'Spideeler net méi kéinte fonctionnéieren. Dofir haut eng Hoffnung, dass mer an den nächsten dräi Woche weider déi Efforte maachen, d'Läit am Fong eis alleguerten an den Hänn, och wéi déi nächst Woche verlafen. Wann déi Situatioun wéi elo bleift, ass d'Regierung op jidde Fall der Meenung, dass se der Chamber da wäert proposéieren, ab ufanks Abrëll Schrëtt an e méi normal Liewen ze kréien. Mir hu virdru gesot, virun e puer Méint, dass d'Spideeler Loft bräichten. Dunn hu mer op d'Wo geluecht, andeem mer fonnt hunn, dass et och wichtig wier, dass d'Loft, dass d'Leit méi Loft och bräichten, well dat och e Besoin ass vun de Leit. A mir sinn och der Meenung, dass eng Rëtsch vu Secteuren, wann d'Situatioun eis et och erlaabt, och e bëssi Loft brauchen, fir nees kënnen iwwerhaapt ze ootmen, fir verschiddener, déi bis elo déi lescht Méint iwwerhaapt net ootme kënnen. Voilà, Merci. An da géif ech direkt der Madamm Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn.
Merci, gudde Mëtteg. Mir hunn effektiv am Hierscht gesinn, wéi schnell et ka goen, wéi séier mer wierklech an eise Spideeler u Limitte kënne kommen, wann eppes aus dem Ruder geet. A mir hunn awer och am Géigenzoch gesinn, wou mer bis Mesuren en place gesat hunn, dass et méiglech ass, eng Courve nees ze inverséieren, dass et méiglech ass, eng gewëssen Entspanung ze kréien. Dat ass eng Situatioun, déi mer awer laang Wochen haten, eng relativ stabil Situatioun, wou mer zréck an eng Phas zwee an eise Spideeler waren, wou erëm normal Soine konnten ouni Problem ugebuede ginn. Dat war eis Zilsetzung. An dat Ganzt ass perturbéiert ginn, mir wëssen et alleguerten, duerch déi Varianten, déi och hei zu Lëtzebuerg present sinn. Aner Variante vum Virus, déi méi schnell sech verbreeden. Dësen Afloss ass och bei eis net ouni Spuere gewiescht. Mir hunn gesinn, datt liicht Haussë komm sinn. Och grad am leschte Wocheréckbléck gesäit een, datt d'Neiinfektiounen ëm ronn 6 a 6 Prozent eropgaange sinn. An trotzdeem ass et net en dramateschen Effet, dee mer gesinn hunn. Mir gesinn, datt eppes geschitt ass. Et gesäit een, déi Variante sinn do. Do deet sech eppes, mee mir sinn net an enger exponentieller Hausse, Stand haut nach. Eis Indicateuren, déi mer kucken, fir ze analyséieren, wéi et sech mat der Dynamik huet vun der Infektioun, sinn einermoossen berouegend nach. Eisen R-Wäert, dat ass dee Wäert, deen eis seet, wéi schnell sech de Virus vermehrt, deen ass erëm liicht ënner ee Prozent. Dat ass ëmmer esou eng Grenz, déi mer eis ginn. Wann et do driwwer geet, da muss ee sech drop astellen, dass nees méi geschitt. Am Moment ass dat Einigermoossen roueg nach. Mir hunn och an eise Kläranlagen wuel eng nei Faarf déi optaucht, geet liicht an d'Orange driwwer. Mir waren iwwer laang Wochen am Gielen, awer et ass net wierklech elo explodéiert an deene leschten zwou Wochen. Wat net ass, kann nach ëmmer sinn, et kann een dat net ausschléissen, Stand haut, mee nach sti mer relativ gesi gutt do, och am Verglach mat eisen Nopeschlänner. Dir wësst, dat wat eis hei beschäftegt déi ganz Kris iwwer, dat ass fir datt eise Gesondheetssystem net soll iwwerlaascht ginn, net soll iwwerfuerdert ginn duerch eng ze vill rapid Hoss déi e kritt. Do si mer am Verglach nach ëmmer gutt. Mir leie mat der Besetzung vun eisen Intensivbetter wäit ënnert deem wat eis däitsch oder franséisch Noperen hunn. Mir sinn éischter an de Paragen vun de Belsch an den Hollänner, wa mer elo hei ronderëm eis kucken, d'selwecht och bei den Déchet'en, déi mer ze verbuchen hunn. Dat ass eppes, wat leider nach ëmmer, nach ëmmer op der Tagesuerdnung ass. Mir hunn nach vill Infizéierter an deementspriechend och Leit, déi hiert Liewe verléieren duerch dëse Virus. An dach hu mer awer am Verglach do eng Bilanz, déi och do ënnert eisen Nopere läit, wat eis ëmmer erëm doranner confirméiert, dass mer dach vill, vill Infektiounen hunn, zum Deel duerch Testen, wat mer maachen, mir teste ganz vill, och op Ordonnance, dat ass net fir et ze verschéineren, mee et ass schonn en Zesummenhang do, soss kéint een net deen Ënnerscheed hunn eeben am Verglach mat eise Länner, wat elo wierklech dat Essentiellt ass, wat d'Beleeung vun den Intensivbetter ass. Et zitt also e bësselchen un, mee mir sinn optimistesch, dass mer dat nees gedrosselt kréien. Dat ass am Fong geholl déi Zilsetzung, déi mer hunn. En Afloss gehat, ganz kloer, deen ass spierbar. An et geet elo drëms, eben aner Variabelen ofzeschätzen, nieft engem Afloss vun enger neier Variant, wou mer natierlech och elo lues a lues den Afloss vun den Impfungen, deen asetzt, doduerjer datt vill Leit eben an den ieweschten Alterskategorien an och vulnerabel Leit scho geimpft sinn, misst dat och en ze erwaardenden Effet hunn op op d'Beleeunge um Niveau vun de Spideeler, op déi schwéier Komplikatiounen, déi antrieden, soudass mer op alle Fall dovunner ausginn, dass mer duerch d'Impfstrategie dësem Afloss vun den neie Variante wierklech kënnen de Bass halen an dass mer erëm zréckfannen an déi Stabilitéit, déi mer eigentlech just virdrun haten. Dat ass eist Zil, an déi Stabilitéit zréckzefannen, déi mer haten ufanks des Joers iwwert eng Rei Wochen. Wa mer déi erëm hunn an och wierklech bestätegt gesinn, dann ass et de Moment, fir iwwer nei Schrëtt nozedenken, wou een erëm lues a lues, awer virsiichteg, ëmmer erëm e bësselche méi Normalitéit kann afléisse loossen. Mir hunn, et ass scho vill gesot ginn am Detail zum Impfen, e gudde Bilan vun där éischter Phas. Déi ass jo elo op en Enn komm. Eis Alters a Fleegeheemer si duerchgeimpft. Mir ginn dovun aus, dass bis de 25. Mäerz déi Equipe mobile Ganzt do derduerch sinn. Dat Ganzt mat engem héijen Taux d'adhésion. Grad bei dëse Leit, déi dach ganz exposéiert sinn, hu mer eng Adhésioun vun 85,8 Prozent, Stand haut. Och am Handicapberäich, an deene Strukturen, wou d'Leit sinn, eng ganz grouss Adhésioun vun 91,8 Prozent, déi mer hunn. A mir hunn et just héieren, och elo an der Phas zwee, wou mer amgaange sinn, Leit iwwer 75 ze invitéieren, hu si schonn zwee Drëttel, Duerch invitéiert. Och do hu mer mat deem, wat mer haut gesinn, eng grouss Adhésioun. D'Läit, 73,5 has de gesot, war dat? Jo, 73,5 Prozent bis elo. Mir ginn dovun aus, mat deem, wat mer elo un Bestellunge kommen hunn, dass mer bis den 20. Mäerz déi lescht Invitatioune fir dës Kategorie erausginn, soudass een do wierklech eng Perspektiv huet. A wann een sech dann déi puer Woche gëtt, déi dat da brauch, bis deen Impfschutz wierklech do ass, da misst dat och en Effet hunn, Do misst eppes entgéint halen där Tendenz, déi mer am Moment hu wou d'Zuelen erop ginn, dass dat sech iergendwou ausbalancéiert. Mir hu generell och an eise Centres de vaccination eng e gudde Bilan gehat vun iwwer 50 Prozent vun de Rendez-vousen, déi awer wouergeholl gi sinn. Dat läit bei 52,9 Prozent an och an de Catégorie socio-professionnelle, Wa mer dat elo kucken, réckbléckend op déi éischt Phas, gesi mer, datt d'Gesondheetspersonal elo an de Spideeler beispillsweis bei 68,3 Prozent läit, bei den Apdikter 74 Prozent, d'Dokteren am Liberalen an och d'Gesondheetspersonal am Extrahospitalier leie mer tëscht 50 a 55 Prozent, wa mer et vun de Kategorien hier huelen. Dat sinn Zuelen, déi sech awer weise loossen. Do gesäit een, dass vill Efforte gemat gi sinn an och déi Méiglechkeet, déi d'Leit gebuede kritt hunn, wierklech wouer geholl ginn ass. Wa mer där Tendenz entgéintwierken, ass et sécherlech duerch Impfen engersäits, mee et ass awer och duerch Testen. Mir hunn de Large-Scale-Testing elo nach eng Kéier, gi mer an eng Verlängerung, wou mer weider op déi dote Piste setzen, fir vill ze testen, fir op dee Wee Schnell kënnen Infektiounsketten zebriechen. Och do bleift en de PCR-Test den diagnosteschen Test, deen d'Leit alleguerte kennen iwwert de Large-Scale-Testing oder och soss an de Laboe wierklech de sougenanntene gëllene Standard. Dat ass dee séchersten Test, fir wierklech eng Infektioun auszemaachen. Mee och donieft hu mer nei Moyenen iwwert de Wee vu Schnelltester, déi ëmmer méi performant ginn. Och do komme mer weider. Dat heescht, mir wäerten eis Teststrategie diversifiéieren, do kommen aner Moyene mat an den Asaz, wéi zum Beispill Schnelltester, déi een net méi brauch hannen an der Nues ze prelewéieren, mee wierklech méi vir. Dat ass vill manner desagreabel wéi dat, wat mer bis elo kannt hunn. Dat si Schnelltester, déi ee beispillsweis an der Schoul ganz gutt kann asetzen, déi och schnell ausgewäert sinn an och verstäerkt an den Altersheemer. Do hu mer grouss Bestellungen lafen an dat misst aller Voraussicht no elo och Enn nächster Woch misst dat kënne lassgoen, wou mer éischt Pilotprojeten starten. An zwou bis dräi Schoule wäerte mer dat fir d'éischt asetzen, wou d'Idee wierklech ass, mat dësen neie Schnelltester wierklech eng Präsenz an sämtleche Klassen ze hunn, wou een an engem Roulement duerchtest. Iwwert dee Wee erwaarde mer eis e ganz enke Suivi. Dir wësst, dass ons an de Schoulen d'Zuelen zu engem gewëssenen Zäitpunkt, wou den englesche Variant komm ass, immens eropgaange sinn duerch déi Schnelltester hei, déi einfach kënnen ausgeféiert ginn, wou mer net déi Contrainten hunn, fir spezialiséiert Personal mussen an den Asaz ze bréngen, fir de Prélèvement ze maachen, erwaarde mer eis e gudde Screening ronderëm d'Schoulen. Wa mer e Screening op de Schoulen hunn, op de Kanner hunn, hu mer automatesch och En Impakt op d'Famillen. Mir wëssen, Dir hutt et gesinn am Rapport vun der leschter Woch, dass d'Transmissioun an de Famillen nach ëmmer déi éischt, deen éischte Kontext ass, wou d'Leit sech de Virus weiderginn. A wa mer eng enk Vue kréien op d'Schoulen, hu mer och indirekt natierlech en Impakt iwwert den Tracing an d'Famillen eran, wou mer schnell kënnen handelen, wou mer iwwert de Wee vun dëse Schnelltester eeben sécherlech eng accéléréiert Aktioun kënnen starten ronderëm d'Famille selwer, fir dann an dat Klassescht eranzegoen, wat eisen Tracing ass, wou d'Leit dann kontaktéiert ginn, fir sech a Quarantän ze setzen an esou eben nach wie vor, bis mer hei ganz derduerch sinn, weiderhin ze probéieren d'Chaîne de transmission esou schnell wéi méiglech, esou effikass wéi méiglech ofzebriechen. Deen zweete Pilotprojet, dee mer mat dëse Schnelltester, mat dësen neie Schnelltester wäerte maachen, dat ass mam Familljeministère zesummen och an den Alters a Fleegeheemer, fir se verstäerkt fir d'Visiteuren an den Asaz ze bréngen. Och do woren déi klassesch Schnelltester, déi mer bis elo hunn, net de grousse Succès, well se eeben ëmmer dee penibele Prélèvement nach mat sech bruet hunn, de Prélèvement naso-pharyngé. Uewen an der Nues, dat heite wäert vill méi einfach goen an do erwaarde mer eis och, dass do wierklech méi e groussen, méi e groussen, also méi oft wäert drop zréckgegraff ginn, wéi dat bis elo villäicht de Fall war. Do derniewent setze mer natierlech och ganz vill generell op Schnelltester. Déi ginn ëmmer méi accessibel. Mir wäerten d'nächst Woch eis Recommandatioune vun November aktualiséiere ronderëm d'Schnelltester, wou mer och de Leit Rotschléi ginn, Ma se informéieren, wat e Schnelltest ass, wat en awer och net ass. E Schnelltest ass net gläichzestelle mat engem PCR-Test. Dat ass wichteg, dat ze verstoen. Dat heescht, mir wäerten do wierklech eis Recommandatiounen erausbréngen, fir de Leit eng Orientéierung ze ginn, wat wat ass, wou een et kann asetzen. E Schnelltest ass sécher kee PCR-Test, mee et ass ëmmer eng positiv Saach. Dat ass e Plus, wat ee kann zousätzlech maachen, soudass ee gesäit, dass mer an dëser Pandemie lues a lues ëmmer nei Moyenen och kréien iwwert de Fortschrëtt, dee kënnt. Mä d'Recommandatiounen komme fir d'Leit am Privaten, wéi se sech kënnen zousätzlech eeben op esou Saache verloossen, respektiv och am professionelle Kontext, am Sport, an der Kultur. Do hu mer jo schonn eng Rei Pilotprojeten och gehat, soudass d'Schnelltester sécherlech och en neien Axe vun eiser Strategie am Ëmgang mat der Pandemie wäerte ginn an den nächste Méint. An dann och net ze vergiessen, dat wat mer alleguerten net méi kënnen héieren, dat Allerwichtegst elo nach, esou laang mer dat net ganz hannert eis hunn an am Grëff hunn, dat ass déi basesch Reflexer oprecht halen, Distanz halen, Kontakter méiglechst nach reduzéieren. Mir sinn nach an engem ganz, ganz kritesche Mount hei. Et huet een dat och gesinn, mir hunn Leit, déi no enger éischter Impfung dach nach sech ugestach hunn, och an Alters a Fleegeheemer. Dat heescht, et ass wierklech nach fir opzepassen. grad och well mer déi déi Varianten an der Circulatioun hunn, soudass mer eis ganz Campagne ronderëm de Sënn an Zweck vun de Gestes barrières, vun de reduzéierte Kontakten, mer dat ëmmer erëm de Leit wierklech probéieren nozebréngen, och d'Wichtigkeet vun der Quarantän, dass net well et schonn e Joer dauert, dass dat manner Sënn hätt, au contraire, déi déi Saachen hunn nach ëmmer hire Sënn an Zweck, Et ass wichteg, fir wierklech sech zeréckzezéien, wann e Verdacht ass, och wann een asymptomatesch ass. Mir wëssen haut ganz kloer, dass och Leit, déi keng Symptomer hunn, de Virus weiderginn. An dofir sinn déi Mesuren, esou lästeg se och sinn, einfach wierklech nach wichteg elo. Grad wa mer erëm wëllen an déi Stabilitéit elo zréckfannen, ass et wierklech de Moment, sech nach eng Kéier zesummenzerappen an an dee ganze Pak un Informatiounen, déi mer hunn ronderëm dës Pandemie, wierklech sech zu Häerzen ze huelen. Et geet also drëm, d'Evolutioun, déi mer elo grad hunn, auszebremsen. Dat ass am Fong no d'Zilsetzung. Evitéieren, dass mer an eng Exponentialitéit kommen, ausbremsen, stabiliséieren, fir dann hoffentlech esou séier wéi méiglech wierklech kënnen next Schrëtt unzegoen, déi mer schonn am Gespréich hunn zum Deel. Ech mengen, dass en éischte Schrëtt soll ëmmer nach e Schrëtt vun der Virsicht bleiwen. Mir schwätzen hei vun Abrëll. Dat ass nach e fréien Zäitpunkt. Do si mer matten, matten dran an der Impfcampagne. Mee mir sinn zouversichtlech, datt ee mat deenen néidegen Oplage wierklech nach méi Normalitéit ka méiglech maachen. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg gesinn, datt villes klappt. Mir hunn kulturell Aktivitéiten ënner strengen Oplagen. Dat ass e Succès. Déi kleng Schrëtt, déi mer gemat hunn, déi distinguéieren eis och vill vun aner Länner, déi do nach méi restriktiv ënnerwee si wéi mir. An dat erwaarde mer eis och, wa mer nächst Schrëtt huelen. an engem Horesca-Beräich oder villäit lues a lues e bësselche méi Public zouzeloossen. Mir hunn nei Moyenen iwwer Schnelltester an och eben gutt Erfahrunge gemat ronderëmt déi kleng Schrëttelcher, déi mer entretemps scho geholl hunn. Mir wäerten dat Ganzt also ausbauen an der Hoffnung, dass mer genau wéi virun engem Joer da Schrëtt fir Schrëtt an eng Normalitéit zréck fannen. Ech wollt vläicht nach just Puer Erklärungen ginn s, eng Rei Froen, déi vill gestallt ginn. Eng, déi ëmmer erëmkënnt, déi mer vläicht net däitlech genuch erkläert hunn, dat ass, Wéi gëtt bannent enger Kategorie de Choix gemaat, wien invitéiert gëtt? Firwat ass deen een an der Strooss schonn agelueden, deen aner net, mat engem Alter? Ma dat ass, well mer en, u sech fir e Maximum un Objektivitéit do eranzekréien, hu mer e Computerprogramm, deen d'Selektioun mécht. Dat heescht, mir ginn, mir speisen d'Kategorie an, déi definéiert ass. Dat hu mer, maache mer och d'ailleurs am Large-Scale-Testing. An dann ass e Computerprogramm, deen, deen iwwer den Algorithmus eben de Choix mécht vun de Leit, vun den Invitatiounen, déi erausginn, fir do och all Verdacht vu Prioriséierung, déi déi net justifiéiert wär, auszeschalten. Dat gëtt vill esou gemat bei Envoien an dat maache mer och hei. Dat ass de Leit vläicht net ëmmer esou bewosst. Also mir fueren net iergendwéi dem Alphabet no oder esou, mee et ass pro Kategorie ass et wierklech iwwert en Computerprogramm, deen dofir designed ass, wou de Choix gemat gëtt. Dann och nach ganz wichteg eng Problematik, déi opgetaucht ginn ass. Ech profitéieren dofir vun der Geleeënheet haut, fir drop opmierksam ze maachen, Mir hunn an der Phas zwee bei de Leit iwwer 75 Joer eng Rei Leit, déi net aus dem Haus erauskommen, déi un d'Bett gestréckt sinn duerch hir Krankheet, duerch hir Gesondheetszoustand. Do si mer am gaangen eng Léisung ze fannen, wéi mer d'Impfung bei si kënne bréngen. Mir sinn eis bewosst, dass do eng Rei Informatiounen erausgaange sinn, wou d'Leit d'Gefill haten, am Reen stoe gelooss ze ginn. Dat ass berichtegt, dat däerft eigentlech net méi virkommen. Wichteg ass, dass d'Leit wëssen, dass mer do op se duerkommen. Mir sinn am gaangen, zesumme mat der Copas eng Bestandopnam ze maachen, fir eng Grössenordnung ze kréien. Si kennen d'Leit um Terrain. A wa mer da bis mat de mobillen Ekippen duerch sinn an de Strukturen, wa mer mat deenen am Moment nach ënnerwee si fir déi zweet Dosis, da wäerte mer eng Léisung fannen, entweder iwwert eis Equipe mobile oder en anere Wee. Jiddefalls sollen d'Leit sech do keng Suerge maachen, wa se an déi Alterskategorie falen a se kënnen aus engem Grond wéi och ëmmer net an en Impfzenter goen, da wäerte mer fir si eng Léisung fannen. A wa se eng aner Informatioun kritt hu soll se déi wannechgelift ignoréieren. Mir wäerten op d'Leit do zréckkommen. Do soll jiddweree berouegt sinn. Generell ass bei eis d'Prioritéit wierklech d'Logistik elo ze preparéieren, dass wa mer méi Impfstoff kréien, dass mer wierklech ganz schnell kënnen eis Capacitéiten eropfueren, dass mir eis kënne schnell upassen, fir eeben ëmmer méi a méi ze impfen. Mir sinn och a Gespréicher Fir déi nächst Phas ass eis Direktioun an de Gespréicher mat den Dokteren, wéi mer si kënnen da verstäerkt mat an den Asaz och huelen. Dat sinn Aarbechten, déi bei eis am Hannerfeld am Moment lafen, fir datt mer och le moment venu, wann et dann an e puer Wochen hoffentlech esouwäit ass, fir déi nächst Phas unzegoen, datt mer do och beschtméiglech opgestallt sinn, fir esou effizient wéi méiglech weiderkommen. Ech giff gären ofschléissen an deem ech jiddferengem giff Merci soen an eisen Equipen. Dass eng immens Aarbecht geleescht ginn vum Gesondheetspersonal an och vun de Spideeler, déi a Rekordzäit an engem wierklech Ausnamezoustand hei déi ganz Impfstrategie un d'Lafe kritt hunn. Et ass e Succès an eisen Aen. Mir hunn eng grouss Adhésioun gehat an ech wäert och wierklech an d'Zukunft relativ optimistesch entgéintkucken, dass mer an deem Vertraue kënne weiderschaffen an esou mat allen Acteuren zesummen dat Bescht maache fir déi Impfstrategie gutt a schnell an effizient déployéiert ze kréien. Voilà, soen ech Merci.
Dany Schumacher vum Wort. Also meng éischt Fro wär mol d'Varianten, déi waren dës Woch net am Bilan, am Wochebilan. Wat fir en Undeel maachen déi mëttlerweil aus? Déi waren gemengt ze wären dra geweecht. Mir haten e bësse méi klengen Echantillon aus technesche Grënn. Et louch bei 52 Prozent. Ech ginn awer dervun aus, justement, datt et méi héich ass wéi dat, well mir hate bei deem viregten Echantillon ware mer bei, ech menge, 56, 57 Prozent schonn. An ech hunn nach néierens gelies oder héieren, datt dee Variant sech géif zréckzéien. Mee mir haten effektiv méi e klengen Echantillon dës Kéier wéi déi viregte Kéier. Ka sinn, datt en dofir net mat publizéiert war. Ech hunn en awer. Et stoung just dran, et wär manner sequenzéiert ginn an dofir wär et net representativ. Jo, nee, et ass an där Hinsicht ass et net representativ. Mee et huet sech näischt grondlegend geännert. Nee, et huet sech näischt grondlegend geännert. Et wär éischter, ech mengen, datt faussement entspanend, wat et hierginn huet. Wéi gesot, luch bei 52 Prozent, mee ech mengen, mir si méi no warscheinlech an der Realitéit bei deem, wat mer virdru gesinn haten, an éischter méi nach wéi manner, also datt dat zeréckgaang. Soll sinn, ass äusserst onwahrscheinlech awer. Eng zweet Fro, Esou laang den AstraZeneca net fir déi Eeler war, da hat Dir d'Phas, wat war dat, 5a oder wat war dat, opgemaach. Lafen déi elo weider oder mussen déi sech elo erëm hannen an d'Rei stellen? Nee, déi,
also déi, et ass esou effektiv, datt jo een hei am Moment mat deem Avis, deen komm ass, datt mer dee wierklech elo kënnen ouni Bedenken, fir all Alterskategorien an den Asaz ze bréngen. Dat heescht, dat hëlt eis eng Komplexitéit ewech, well mer elo an de ganzen normalen Oflaf zréckfanne vun eiser Impfstrategie. Déi Invitatioun, déi awer erausgaang waren, déi lafen natierlech. Also mir zéien déi elo net zréck. Déi Leit, déi ënnert där Virgab invitéiert gi woren, déi e bësselche méi jonk da sinn, déi wäerten hir Impfung kréien. Mee mir wäerten ab haut de Mëtten elo erëm am normalen. Am normalen sinn se raus. D'Invitatioune sinn op d'Post gaangen. Elo fänke mer wéi iwwer 65 Euro mat AstraZeneca. Mee déi Leit, déi invitéiert gi sinn, haten eben déi Zäit, wou mer, well et ass jo kee Choix, dee mer einfach esou huelen, et ass de CSMI, deen eis gesot huet, Prudence. An der Tëschenzäit sinn nei Etüde komm. Déi Etüden hunn eis gesot, Et gëtt kee Problem, an déi Etüden hunn eis erlaabt, jo déi Décisioun ze huelen. Et ass net, datt mir einfach soen, ass fir deen een oder fir deen aneren. Et gëtt beluecht an de fait ass, déi Invitatioune si elo och erausgaang. Mee mir hätten eng cocasse Situatioun gehat. Mir hätten eng cocasse Situatioun gehat, wou d'Leit tëschent 65 a 75 am Fong, manner geimpft gi wären, wéi d'Leit iwwer 75 an d'Leit ënner 65. Dat wier eng kokass Situatioun gewiescht, mee dat ass net d'Begrënnung, firwat mer dat elo esou decidéiert hunn, dass de CSMI, dee wierklech eis seet, den AstraZeneca ass vill besser wéi säi Ruff. Ok, lescht Fro, Wéi gesäit et am Moment mam Taux de participation beim Large-Scale-Testing aus? Ech hunn d'Gefill, wann ech ëmmer laanscht de Bouillon fueren, ech hunn d'Gefill, do ass ewell gutt Plaz.
Nee, deen ass net net zréckgaangen. Ech weess déi elo net auswenneg, mee fir d'nächst Woch mengen ech e Bilan geplangt ronderëm den Large Scale Testing. Mee mengen Informatiounen no ass eng ass e gutt besicht. Dass ëmmer wann d'Zuele liicht erop ginn, gesi mer dat als Phänomen, dass Leit méi méi jo Disziplin hunn, fir dann hir Invitatiounen wouer ze huelen.
Serge Pauly vun rtl, D'Direktioun vun der Santé hat viru kuerzem eng Entrevue mat den Apdikter. Wäerten d'Apdikter an d'Teststrategie agebonne ginn a wéi kinnt dat konkret ausgesinn? Jo, do lafen Gespréicher. Dir wësst, dass d'Apdikter effektiv kënnen Tester maachen, och PCR-Tester. An dat sinn effektiv lafend Gespréicher mat der Direktioun, déi nach net ganz ofgeschloss sinn. Mee mir hunn do eng Rei Pisten, wéi si verstäerkt och kënnen mat an den Asaz kommen. Dofir, ech hat et an Aussicht gestallt, d'nächst Woch wäerte mer eis Teststrategie, en Update dovunner maachen. Da misste mer och den Tour vun de Gespréicher gemat hunn. Jo, grad an enger Phas, wou ee verstäerkt op Tester wëll zréckgräifen, fir Lockerungen och ze begleeden, ass dat natierlech eng ganz, ganz gutt Perspektiv, wann een op si kann zielen. Et sinn awer nach eng Rei praktesch Froen, déi sech do stellen, déi nach musse gekläert ginn. Dir hutt d'Schnelltester ugeschwat. Kinnt ee sech virstellen, dass e Certificat mat engem negative Schnelltest verschidde Fräiheeten erméiglecht, ech soe mol Horeca oder private Besuch? Also et kann ee sech villes virstellen. Do muss mer nach am Detail drop schaffen. Dat ass eppes, wat mer jo och elo schonn a Pilotprojeten haten, fir kulturell Eventer. Mer hunn et am Sport obligatoresch fir verschidde Saachen. Dat ass sécherlech eng Pist. Déi Kris hei wäert eis nach eng Zäit beschäftegen an en Fonctioun vun der Evolutioun muss mer natierlech un u pondéréiert Weeër nodenken, wéi een wat ka méiglech maachen. Ech mengen, d'Zilsetzung ass, esou schnell wéi méiglech Normalitéit ze kréien, an d'Tester sinn e Bestand vun där Strategie. Zu deem Ganzen, also et ass keng Alternativ, et muss een d'Situatioun jo och kucken. Et si Contrainten, ech hunn virdru gesot, déi Diskussioune wäerten an deenen nächste Wochen och lafen, wéi d'Situatioun ass. Ech kann haut net ausschléissen, datt et just baussen ass, datt et bannen ass, datt et bannen a baussen ass, datt et bannen mat. Plexi ass, dass ouni Plexi ass, dass mat Distanzen ass, ouni Distanzen, dass mat Test, mee et muss ee sech virstellen, et muss jo en Ënnerscheed och maache bei engem Schnelltest mat Zertifikat, zum Beispill an enger Apdikt, wéi de Schnelltest, deen een och selwer elo ka maachen. Den Zertifikat ass unerkannt, dat ass Antigen, dat ass op héischem Niveau ass do unerkannt ginn. Dat heescht, dass wann ech en Antigen-Test maachen, deen och unerkannt gëtt fir verschidde. Reesen zum Beispill a verschidde Länner brauch een Antigen-Test och fir kënnen eranzekommen. Ech mengen Däitschland ass ee vun deene geweecht wou Antigen oder en PCR-Test gemaach ass. Déi grouss Diskussioun déi mir elo nach um europäeschen Niveau hunn an do wou mir och als Regierung wierklech insistéieren, Pass ass net de richtege Wuert, well Dir hutt vu Fräiheete geschwat, et ass jo vill vu grénge Pass geschwat ginn. E Pass gëtt engem d'Gefill, datt een domadder ouni Pass een net dierf reesen, datt een, Am Fong e Sans-papiers, wann ech dat kéint soen, datt ech keng Rechter hunn. Dat ass et net. Fir eis muss kënnen esou en Impfzertificat eng Alternativ sinn zu engem Schnelltest, zu engem PCR-Test, zu engem Antigentest, et cetera, et cetera. An do insistéiere mir wierklech, datt en plus an där D'Zuel vun Impfungen, déi am Moment zur Verfügung stinn, et eng hypothetesch Saach, wéi fir ze soen, elo mat deem doten Schäin, mat deem doten, mir nennen e Certificat, e gréngen Certificat, elo méi Rechter giff kréien. Mee déi ganz Diskussioun iwwert de Pass gëtt engem d'Gefill, datt, wann een dee Pass net huet, keng Rechter hätt. An do wäerte mir als Regierung aktiv bleiwen, fir datt den. Deen Zertifikat eng Alternativ ass zu deenen anere Méiglechkeeten. D'Impfen dierf, an dat ass eng Positioun vun der Regierung, muss e perséinleche Choix sinn an dierf net imposéiert ginn, fir dierfe Rechter ze kréien. Dann ofschléissend d'Fro zu den Impfstoffer. Dänemark an Éisträich hu bei Israel ugekrappt. Dat ass déi éischt Fro, ob d'Lëtzebuerger Regierung änlech Demarchë plangt a wéi e Stellewäert dass der dem Sputnik-V gitt. E puer Saachen. Also déi éischt Saach ass, am Moment solle mer wëssen, datt mer zesumme bestallt hunn zu 27 Länner, datt mer zesummen och gekuckt hunn, wéi mer kéinte Material kréien. Mir hunn, wann ech zum Beispill d'Slowakei, der Tschechei kucken, déi hu vun enger Rëtsch vun anere grousse Länner eng grouss Zuel och vun Impfunge kritt. fir hinnen ze hëllefen an entgéint ze kommen. D'Initiativ vun Dänemark an Éisträich, ech weess net, wat derno do sollt erauskommen. Ech kréie gesot, et geet drëms, fir vläicht Iwwerreschter vu Vaccinen ze kréien, eriwwer ze kommen. Ech kréie gesot, et wier vläicht fir aner Vaccinen ze produzéieren. Normalerweis, wa Vaccinen géife produzéiert ginn, ass de But vun der Europäescher Unioun, dass mer déi jo gemeinsam an en Dëppe setzen an dann eng Redistributioun jo iwwert d'Kommissioun och giffe maachen. Do hunn se, ech hunn nach keen Echange mam Mette, also mam Mette Frederiksen, oder mam Sebastian Kurz elo doriwwer gehat. Ech weess just, dass et vill Leit irritéiert. Vill vun de Regierungskollegen a Staatscheffe soen, dass dat net geet, dass dat Eenzelgäng sinn. Wat soll dat doten bréngen? De Fait ass, mir sollen net vergiessen, dass virun engem Joer kee geduecht huet, dass mer iwwerhaapt eng Impfung géife kréien. An ech wëll, mir vergiesse ganz séier, an dat ass och mënschlech, Wéi e Kampf et war mat deene Masken, dass een um Flughafen um Tarmac, mir selwer, Material ewech kaf kritt hu vun engem anere Land, ass eis geschitt. A mat de Vaccin wier et net besser gewiescht, wa mer net eng Koordinatioun hätten. A mat den Zuelen, déi ech ginn hunn, an ech weess, dass et net populär ass am Moment fir d'Europäesch Kommissioun ze verteidegen, Mee ech ginn Iech keng Garantie, datt ouni Commande vun der Europäescher Kommissioun mir iwwerhaapt déi Zuel vun Impfungen, déi mer bis haut kritt hunn, iwwerhaapt kritt hätten. D'Solidaritéit soll zielen. Wann de Sebastian an d'Mette et fäerdeg, pardon, den Här Kurz an d'Madame Fredriksen et fäerdeg bréngen, datt mer méi Impfungen giffe kréien fir Europa, wéi dat am Intérêt vun ons alleguerten De Sputnik ass am Moment an enger Prozedur vun der EMA. Do muss déi Prozedur lafen. Mir wëssen net, wéi laang dat dauert. Mee de Fait, dass se schonn d'Demande gemaach hunn, well et ass ganz vill jo gesot ginn, Wéini kënnt endlech de Sputnik? Wéini kënnt endlech de Sinovac op Lëtzebuerg? Ech kréien déi Fro reegelméisseg haut nach gestallt, Firwat hu mer deen nach net? Mir hu keng eegen Agence des médicaments. An do ka just iwwer Règlement d'urgence, dat ass an Ungarn elo de Fall gewiescht, dat ass an der Tschechei de Fall gewiescht an elo an der Slowakei de Fall gewiescht, wou se elo de Sputnik an de Sinovac zum Beispill och fir Ungarn akzeptéiert hunn iwwert hir Agencen. Bei eis leeft dat iwwert d'EMA. D'EMA wëll déi Garantien hu vis-à-vis vum Vaccin, déi mir och brauchen. Mir kënnen als Regierung net de Risk huelen, e Vaccin ze huelen, wa mer net d'Garantien hunn, éischtens, dass en net fonctionnéiert, dat heescht, dass en net wierkt, an zweetens, dass, D'Séquellen, d'Nowierkunge vun enger Impfung am Faang bal méi schlëmm sinn, wéi de Virus. Déi Garantie brauche mer. An déi gréng Luut vun der EMA brauche mer. Derno hänkt et of, ob déi Kommissioun, also d'Kommissioun och nees gruppéiert wëll bei de Russe bestellen oder ob einfach gesot gëtt, deen doten ass fräi um Marché. An deen, deen da brauch, soll mat de Russe Kontakt anhuelen, wéi et geet. Ech kann Iech hei just soen, dass, wann deen um Marché ass, wann e vun der EMA gréng Lut kritt, mir selbstverständlech zu Lëtzebuerg net ausschléissen, dass mer dee giffe bestellen. Au contraire, wann e gutt ass, wann e fonctionnéiert, wann e an enger Zäit ass, wou mer frou sinn iwwer all eenzel Dosis, déi mer kënne kréie vun engem Vaccin, dee fonctionnéiert, muss ech Iech ganz éierlech soen, ass mer zimlech egal, wéi en heescht, Haaptsaach e fonctionnéiert a mir kréien en.

Comment on peut voir les choses là dans les dans les semaines à venir?
J'ai été clair, le fait qu'il y a, jo, et muss ee schonn den Ënnerscheed maachen. Ech wëll jo net aner Länner stigmatiséieren. Mir sinn ee vun deene rare Länner an Europa, wou Kultur op ass. Mir sinn ee vun deene rare Länner an Europa, wou ee méi Sport dreiwe kann, wéi an anere Länner. Mir sinn ee vun deene Länner, wou d'Schoulen e bëssi zougemaach hunn, awer net säit November oder Dezember haut nach zou sinn. Mir sinn net e Land, wou de Commerce haut nach zou ass. Mir haten no der Chrëschtvakanz e Lockdown vum Commerce, no deem éischte Lockdown, dee mer gemaach hunn, wou déi meescht Länner elo schonn an engem drëtte Lockdown sinn. Mir hunn am Moment op eng Balance, an dat ass dat, wat eis wichteg ass, ëmmer d'Rechter, d'Pflichten, d'Gesondheet, an d'Gesondheet ass net nëmmen de Virus, d'Gesondheet ass och déi psychologesch Aspekter, déi psychiatresch Aspekter, den Impakt op d'Mënschen, op hir Moral, op hire Geescht hunn och op d'Wo geluecht. An wann een dee Sting-Index kuckt vun der Universitéit vun Oxford, deen am Fong seet, wéi streng d'Länner, Sinn, gehéiere mir net zu deene strengsten. Dowéinst, a fir ze soen, wéi laang mussen déi eng waarden, fir nees deen aneren Niveau ze kréien, ass falsch, well et si Länner, déi elo nach waarden, op deen Niveau ze kommen, an deem mir liewen, déi haut waarden, op deen Niveau ze kommen, wou mir liewen. Mir sinn haut enger Meenung, an ech mengen, d'Gesondheetsministesch huet jo wierklech Nach eng Kéier insistéiert, De But ass, dass mer et fäerdeg bréngen, dass elo keng Hosse méi kommen, dass mer duerch den Impakt vun den Impfungen, duerch den Testing, duerch d'Gestes barrières et fäerdeg bréngen, dass mer op engem Niveau bleiwen, deen elo esou ass, well dat dote wat elo ass, ass Limite. Mee wann et elo nach weider erop geet, da kënne mir, da kënne mir net einfach soen, mir sinn op 60, 70, 80 Better an Intensivstatioun, mir sinn an enger Phas 4 an de Spideeler, mir kënnen net méi opéréieren an dat einfach esou unhuelen. Mir mussen et fäerdeg bréngen an enger Phas 2, wa mer an eng Phas 3 kommen, dass déi kuerz ass, awer och net eng Phas 3, déi sechs Méint dauert, mee dass mer do deen Equiliber halen tëschent deem engen an deem aneren. Mir sinn net Fetischiste vu Mesuren. Mir sinn net Fetischiste vun Zoumaachen, mee mir sinn awer och net Fetischiste vun enger Politik, déi seet, et ass eis egal, wat geschitt. Mir sinn, ech wëll net soen Equilibristen, mee mir si Leit, déi probéieren, op d'Wo déi Saachen all beieneen ze setzen. An dat, wat mer elo soen, ass, dass, wann déi Zuelen net evoluéieren an déi falsch Richtung, mer, an et ass fir d'éischt, wou mer dat säit Wochen a Méint soen, dem Horeca, Matdeelen, dass do nees eng Reprise vun Aktivitéite ka sinn. Et wier elo verfréit, fir Saachen ze verspriechen, wéi et ausgesäit, well et wier verfréit, dass an engem Mount bal, an dass mer am Sport an am Kulturberäich och verschidde Modifikatioune gesinn dowéinst. A fir ze soen, wéi laang d'Leit nach missen duerhalen, ech wëll de Leit näischt verspriechen. Ech mengen, an där Kris, wann ee mierkt, mir si elo, et ass e Joer eriwwer, Wann ee mir virun engem Joer gesot hätt, datt mer e Joer derno nach ëmmer hei wieren, eng Pressekonferenz zesumme mat der Madame Lenert virun Iech ze hunn, datt mer nach ëmmer Masken unhate wou virun engem Joer bal keen eng unhat, mä datt mer e Joer derno nach ëmmer alleguerte Masken unhätten, datt mer d'Leit net kéinten an d'Äerm huelen, datt mer net kënnen an e Restaurant eppes iesse goen, datt mer net kënnen normal Aktivitéite maachen, ee Joer derno hätt ech net fir méiglech gehal. Et ass awer d'Realitéit an ech weess, wéi et bedréckt, ech weess, wéi et engem op d'Nerve geet. Mee mir si elo am Tour Marathon, hu mer dès le départ gesot. Normalerweis beim fréitste Kilometer gesäit ee sou lues eng Arrivée. Ech hoffen, datt ech elo gläich déi Banderole gesinn. An d'Impfung ass eng vun den, a mir gesinn et an den Zuelen, eng vun de. Methoden, déi eis erlaben, dass déi Vulnerabelsten, an dofir wor et och wichtig, dass mer mat deene Vulnerabelsten ugefaangen hunn, well dat sinn déi, déi dann no an d'Spideeler dee gréissten Impakt hunn, erofgeet an dass d'Impfung wierklech de Sesam ass, fir nees derno e méi normalt Liewen ze fannen. Mee fir elo ze soen, dauert nach dräi Wochen, véier Wochen, wéini ech deem heiten endlech lassginn, Ech kann just soen, ech hätt léiwer virun 10 Méint iech gesot, mir brauchen en net méi. Mee haut wësse mer, datt et wéineg an am Ufank wor et mol net kloer, wéi ech ze. A komm, mir mussen och kënnen agesinn, am Ufank huet kee vun internationale Spezialiste gesot, datt d'Mask och géif hëllefen. Mir hunn all Dag, all Woch hu mer nei Informatiounen iwwert dee Virus kritt, all Dag hu mer nei Informatiounen iwwert d'Impfungen. An ech wier frou, wa mer endlech de Covid an de Geschichtsbicher géifen erëmfannen an net méi an den Noriichten.
Autre question, est-ce que vous comptez sur l'arrivée des beaux jours, est-ce que ça peut aider?
Fir un der Moral doudsécher, fir dee Punkt wäert et doudsécher hëllefen. Um Virus, dat ass eng sanitär Fro, mee do, ech mengen, géife mer am Gesondheitsministersch och net riskéieren. Mir hu Länner gesinn, déi ganz gutt Wieder hunn, wou awer Hosse sinn. Et soll een net mengen, datt wann d'Sonn schéngt op eng Kéier de Virus verschwënnt. Fait ass awer, datt wann d'Fënsteren op sinn, datt wann d'Leit dobausse sinn, manner Risk ass wéi dobannen. Mee och Null Risiko dobausse gëtt et net. Gëtt et net. Wann ee keng Distanzen hält, wann een no unengem ass, ass och nach Risiko, mee den ass vill méi kleng. Dowéinst a wann d'Wieder gutt ass, wann et sanitär doudsécher en Impakt huet, kann ech Iech awer soen, datt et fir d'Moral e groussen Impakt huet.

Oui, je les avais cités tout à. Ech hat se virdrun gesot, am Spidolssecteur ass et bei 68,3 Prozent an ausserhalb ëm déi 50 Prozent, 50, 55 Prozent.
Serge Kessler, Radio 10,7. D'Moossname sollen dës Kéier net fir voll dräi Woche gëllen, mee just bis freides den zweeten, hutt Der ugekënnegt. Wat ass de Grond dofir, dat keng voll dräi Woche sinn a wat steet an Ärem Gesetzprojet, Zu de Moossnamen, wat d'Educatioun ugeet.
Vläicht zu de Wochen. Mir si jo hei net am Kontext vun neie Mesuren. Déi Dräi-Woche-Logik ass ëmmer, wann een nei Mesuren hëlt, gëtt ee sech e Minimum un Zäit, fir den Impakt vun deenen ze gesinn. Hei si mer an enger Kontinuitéit. Mir si mat Mesuren, déi mer scho laang, laang en place hunn, wochelaang. An et geet elo drëms ofzeweien, ob dat duergeet mat deenen Zousätz, déi kommen iwwert d'Test-Strategie, iwwert d'Impfe, fir dat erëm gedrosselt ze kréien. Mee mir sinn an enger anerer. Logik, wa mer elo eppes Neies géifen ausprobéieren, wou mir wierklech déi Zäit brauchen. Hei si mer an der Kontinuitéit a mir si schonn zouversichtlech, dass mer déi Stabilitéit do vläicht och scho kuerzfristeg kënne gesinn, well mer se jo laang hate virdrun och. Dat ass jo och net nei. Mir haten effektiv iwwer bal véier Wochen eng gewësse Stabilitéit. Et geet drëms, déi elo nach eng Kéier bestätegt ze gesinn, hoffentlech kuerzfristeg. Educatioun, Wat gesitt Der gesetzlech vir? Et sinn zwou kleng Ännerungen, dass eng iwwer d'Masken an eng iwwer d'Distanzen. Wéi gesot, den Här Meisch huet do och eng Base légale am Text gehat, iwwer wéi eng Saachen obligatoresch sinn oder net obligatoresch sinn. An déi wäerten dann och an den Text afléissen. An, Här Meisch, et ass och an der Chamber gefrot ginn, fir dass se an der Santéskommissioun diskutiert ginn, awer mat der Éducatiounskommissioun och zesummen.
Stéchwuert Impfdrängler, do hutt Der keng nei Moossname virgesinn, keng nei Strofmoossnamen. Wat ass do den aktuelle Stand?
Nee, mir hunn u sech, ech mengen Dir wësst, mir hunn enker d'Lëschten iwwerpréiwe gelooss. Mir hunn an eisen Impfzentere jo selwer d'Maimise, ween invitéiert gëtt an och eng aner Kontrollméiglechkeet. Ech muss soen, datt, ech hat gëschter nach eng Gespréichsronn mat de Spideeler, wou si sech engagéiert hunn, datt se effektiv nach enker alles iwwerpréift hunn, och bei sech, an do ass awer séier wéineg, dat ass nach net ganz ofgeschloss, déi intern Vérificatiounen, mee et ass am grousse Ganze, wann ee kuckt, déi Dausenden Impfungen, déi do gemat gi sinn an enger Rekordzäit, schwätze mer wierklech vu ganz, ganz niddregen Zuelen. An dat justifiéiert sécherlech net, d'Vertrauen an déi ganz Demarche do a Fro ze stellen, fir do elo en anert Arsenal opzerüsten. Ech mengen, jiddwereen ass a sengem Haus responsabel fir deen Optrag, deen en iwwert d'Konventioun mat eis mécht, richteg ëmzesetzen. An ech hunn do wierklech Vertrauen, dass dat och vun de Verwaltungsried deementspriechend en place gesat gëtt. Mir sinn och nach eng Kéier duerchgaangen, wat déi eenzel Kategorië si wat ufält. Mir hunn eise reegelméissege Rendez-vous, wou mer bei Interpretatiounsschwieregkeeten eis wäerte kënnen austauschen. An dat ass dach awer a ganz, ganz gerénge Fäll, wou eppes, Wësst Der, wou geschafft gëtt, lafe Saache schif. Dat ass regrettabel. Dat soll och seng Suite kréien, wann esou eppes ass. Mä am grousse Ganze muss ech awer soen, dass dat extrem zefriddestellend ofgelaf ass. Also, dass wierklech hei sinn a kierzester Zäit Dausenden Impfunge gemat ginn. An dat war gëschter éischter berouegend, dass do awer elo net bei de Verifikatiounen op eemol déi Büchse der Pandora opgaangen ass. Dat heescht, Dir hutt elo keng nei Informatiounen kritt, keng nei Erklärungen, wat eventuell Mëssuechtunge vu Prioritéiten ugeet? Nee, et ass an deenen dräi Spidder sinn déi Vérificatiounen nach net ganz ofgeschloss. Wann dat ofgeschloss ass, wäerten se geleet. Bis wéini soll dat geschéien?
Si konnte mer elo kee genauen Datum soen. Dat misst awer relativ kuerzfristeg sinn, wou dat ofgeschloss gëtt. An dann ass dat an enger éischter Phas natierlech am Spidol selwer. seng intern Auditen eben dovunner Kenntnis ze huelen an dann da gesi mer weider. Mee et war op alle Fall gëschter en e berouegende Message. Dat ass wäitgehend duerch schonn, déi Vérificatiounen, an dat ass wierklech an engem ganz, ganz niddrege Beräich, wou dat sech beweegt.
Paul Reuter, Reporter.lu, Laut ECDC huet Lëtzebuerg momentan ongeféier 54 Prozent vun den nationale Reserve vum Impfstoff opgebraucht a läit domadder europawäit op der leschter Plaz. Wéi erkläert der Iech, datt se mir do esou schlecht ofschneiden, obwuel mir trotzdem net dat eenzegt Land sinn, déi jo awer déi zweet Dosis zréckbehalen?
Jo, mat dem Reporting muss ee soen, ech hunn se och verglach, wann een de Worldometer vergläicht mat deem vun ECDC, fënnt een deels ënnerschiddlech Indikatiounen. Mir kënne fir eisen Deel nëmme soen, dass mer absolut transparent sinn. Sorry, Bëttel ass et virdrun duerchgaangen. Mir hunn alles, wat mer hunn, ass attribuéiert. Do si Rendez-vouse geholl, et ass en Overbooking do. Wou d'Ënnerscheeder letztendlech hierkommen, ech kann Iech et net soen. Mir sinn och ëmmer ganz beschäftegt nozevollzéien, wéi dat ka sinn. Ech verstinn och net ëmmer d'Reportinge wéi se gemat sinn, muss ech ganz éierlech soen. Ech hat et gekuckt fir, fir. Holland hätt ech als Beispill geholl, ware mer mol domidd, da waren se anescht agestuuft par rapport zu eis, wéi wann een ECDC kuckt. Ech ginn dovun aus, dass do och nach wahrscheinlech nach net alles gestreamlined ass, wéi déi Reportinge kommen. Mir kënne fir eisen Deel nëmme soen, wierklech en toute transparence, mir hunn näischt iergendwou leie wat net d'Rechnung virdru gemat kritt, dass alles wat mer hunn, Ass verplangt. Et läit iergendwou mat Rendez-vousen, déi kommen. Mir fueren natierlech mat Rendez-vousen, dat déphaséiert ëmmer. Ass dat Erklärung? Also ech hunn och net déi lescht Erklärung dozou. Mir kënne just eis eege stocken. Déi kenne mer. Mir wësse wat mer domadder maachen an dozou sti mer. Do kënne mer all Transparenz spillen. Bei déi aner Länner gesi mer och net dran eran an den Detailen. Ech hunn vläicht just, also esou wéi d'Madame Lenert seet, de Fait ass, ech hunn dräi Site gekuckt, ech hunn dräimol en anert Klassement fir Lëtzebuerg fonnt, souguer véiert, wou mer an der Mëtt, an der Mëtt waren. Wat awer de Fait ass, an dat hunn ech virdrun och präziséiert, Mir hunn am Moment an de Spideeler zum Beispill fir 1200 Leit, dat sinn 2400 Impfungen, vun engem, an mir hunn Invitatiounen fir, Net datt ech eppes Falsches soen. Rendez-vousen an de Stock, dee mer am Moment hunn, fir, mir hu 6.943 Rendez-vousen, wann een dat doten zielt, a mir hale jo 50 Prozent, da kënnt een ongeféier op e Stock vun enger 10.000 am Ganzen, déi elo nach, wann ech elo just déi nei Rendez-vuse kucken, plus déi, déi an de Spideeler sinn, déi op d'Säit geluecht sinn, dat sinn eng Kéier 2.400 dann an de Spideeler an dann d'Rendez-vusen am Centre de vaccination, ech rechnen, 6.943, mee ech weess, datt mer dëse Weekend dann nach kréien, do hunn se se néi mat agerechent, soe mer al 10.000. Mir hunn am Moment 71.000 Dosisse kritt Alleng dat do, wat an den nächste puer Deeg verimpft gëtt an de Spideeler oder elo mat de Rendez-vousen, sidd Der bei 70.000 mat 10.000 op engem ganz héijen Taux, op engem ganz héijen Taux, well hei zu Lëtzebuerg soubal ee 500 oder 1.000 Impfunge mécht, huet dat e Prozentsaz, dee vill méi héich ass. An de Fait ass, wann Der och d'Cent, d'Etüde kuckt, sinn all Kéiers, Komma eent, null Komma eent, null Komma zwou oder null Komma dräi, wou am Fong d'Länner een no deem anere kommen. Déi, déi ganz vir sinn, tatsächlech ass Malta, et ass och Estland am Moment an deem Schema zum Beispill. Ech gesinn, dass d'ECDC mer seet, Estland hätt 100 Prozent benotzt, an d'Esten hate mir gesot, se géif 50 Prozent op d'Säit leeën dowéinst. Ech weess net, wat do ganz richteg oder wat ganz falsch ass, mee de Fait ass, dass andeems mer de Spideeler da ginn hunn, hu mer eng, déi 2.400 ass net näischt bei där Zuel, déi mer hunn, an nach déi, déi mer elo en Reserve hu mat deem System vu Rendez-vousen, wou mer dat dote maachen. Mir sinn eis awer och bewosst, an ech soll och ganz transparent mat Iech sinn, dass am Abrëll, wann déi Ketchupsfläsch, déi ech virdru beschriwwen huet, wou deen de gros sollt komme vun den Impfungen, si mer amgaang ze kucken an den Impfzenteren, d'Madame Ministesch huet gesot, mat den Dokteren, Johnson and Johnson ass zum Beispill en Impfstoff, deem ass e One-shot am Moment, Kréie mer als Info. Mir waarden awer op d'EMA. D'EMA muss eis soen, wéi den Johnson and Johnson gebraucht gëtt, ob et wierklech e One-Shot ass oder en Two-Shot ass. An do kuckt d'Madame Gesondheetsministesch, wéi, esou wéi virdru gesot ginn ass, mat den Dokteren zum Beispill eppes kéint gemaach ginn, fir do mat anzebannen. Mir sinn amgaang ze kucken, och an de Centres de vaccination, am Moment si se jo sonndes zou, besteet eng Méiglechkeet zum Beispill am Abrëll, fir ze kucken, ob sonndes kann och geimpft ginn. Am Moment huet et kee Wäert. D'Fillen sinn nach net all besat. Dat heescht, am Moment hu mer net genuch Stoff, fir iwwerhaapt d'Fillen alleguerten opzemaachen. Dofir wäerten déi dote Saachen alleguerten am Abrëll, a mir hunn do fir d'nächst Woch d'Santé, den Haut Commissariat à la Protection nationale, och mat deene verschidde Leit, déi do concernéiert sinn, Aarbechte fir am Regierungsrot déi verschidde Pisten, déi ech Iech elo just hei opgezielt hunn, z'analyséieren. An da kënnen mer déi kommunizéieren. Mee fir dass mer am Abrëll wierklech, wann do de Gros, vun de Vaccine kommen, dass déi éischt Dosis awer esou séier wéi méiglech och ka verimpft ginn an net stockéiert gëtt. An ech hunn iech virdrun de Calcul gemaach, also dass dass net wéi wa mer elo géifen do hamsteren. An de Fait war, mir hu wierklech 50 Prozent bei allem gehal. Elo andeems mer bei AstraZeneca der 25 Prozent méi impfen, wäert déi Zuel souwisou vu 50 Prozent lues erofgoen.
Op engem Depliant vum Gesondheetsministère steet, also iwwer d'Impfungen, steet dorobber, datt een och kéint den Impfkalenner iwwer déi verschidde Phasen um Site vun der Santé gesinn. Esou een Impfkalenner ass awer bis elo nach ëmmer net ëffentlech.
Dat wat viséiert ass, ass de Livraisonskalenner, deen Der am Weekly Report hutt, deen d'Press och ëmmer kritt. Do hu mer jo all Woch en Update. De leschte war elo, Stand um drëtte Mäerz, wou mer d'Vue ginn, op wat un Liwwerunge geplangt ass. Dat heescht, et ass och net, Dir hutt och net vir, esou ee Kalenner ze maachen. Also Dänemark huet jo zum Beispill och e klore Kalenner, wou opgelëscht gëtt, wéini wat fir eng Phas

Ech kann Iech den Enn Abrëll soe wivill vun deene geliwwert gi sinn, ob Johnson and Johnson erlaabt ginn ass, ob mer méi konnte maachen. Mee eng Garantie, mir kréien heiansdo 24 Stonne virdrun Bescheed gesot, datt verschidde Liwwerunge gecancelt sinn, reportéiert sinn. An duerch de Fait, datt mer 50 Prozent gehal hunn, duerch de Fait, datt mer 50 Prozent gehal hunn, muss mer net eng Rëtsch vu Rendez-vousen annuléieren. An do kann een dann eebe mam Delai, well et weess een, datt déi nächst Liwwerung kënnt, déi da komplettéieren. Mee et ass einfach ze vill Incertituden, fir elo de Leit ze soen, bis dann ass deen doten alles geimpft ginn. Ech hunn Iech virdrun d'Info ginn, datt normalerweis, wann alles normal leeft, et encore une fois, j'insiste, wann alles normal leeft, mer normalerweis fir den 20 Mäerz misst déi lescht Invitatioun fir d'Kategorie iwwer 75 Joer erausgoen. Ech kann Iech haut mol net garantéieren, datt dat de Fall ass, mee et ass op jidde Fall dat, wat. gehofft gëtt. Dann hätt ech just nach eng Fro iwwer d'Schnelltester. Am November goufen do eng 900.000 Stéck bestallt. Wat ass mat deene Schnelltester geschitt? Sinn déi just dann elo an de Sport an de Kulturstätte benotzt ginn?
Nee, do sinn der eng ronn. Ech mengen eng 250.000 hu mer der erausginn op Demande, ëmmer gemäss där Strategie, déi mer am November eben och an eiser Recommandatioun verankert hunn. Dat heescht, et sinn der vill an d'Spideeler gaangen fir de Screening direkt, et sinn der an d'Alters a Fleegeheemer gaangen, et waren der an de Schoulen, Sport, Kultur sinn der am Asaz, um Findel ganz vill. Déi Schnelltester, déi do gemat sinn, dat sinn der och vun deem dote Stock. Hun am Kapp dass der eng jo eng ronn 250.000 eraus gaange sin. Mir hu manner Nofroe wéi een sech hätt kënnen erwaarden duerch eben déi den Opwand dee mam Prélèvement verbonnen ass. Dat ass genau dee selwechten Opwand wéi bei engem PCR Test an dat mécht et einfach schwiereg fir deen dote Modell vu Rogers dat staark an den Ëmlaf ze kréien. Mee déi si bei eis am Stock. Mir ginn u sech geméiss där Strategie déi en place ass, déi mer elo d'nächst Woch dann updaten, Soubal mer da nogefrot kréien, gi mer da eraus. Mee et ass sécherlech nach net alles eraus do.
Jo, Robert Schneider vum Tageblatt. Ech faasse mech dann e bësse méi kuerz. Ech wollt just dat Element vun de Schnelltester nach eng Kéier beréieren. Eis däitsch Noperen, déi setzen do zimlech vill drop. Wann ech dat richteg verstanen hunn, wëll den däitsche Gesondheetsministère och all Däitschen ee Schnelltest pro Woch gratis ginn. Sinn esou Absichten, gëtt et déi hei och? Wéi sollen déi Schnelltester hei agesat sinn? Den Aldi soll anscheinend an Däitschland vu gëschter un 5 Schnelltester fir 25 Euro verkafen, 5 Euro d'Stéck, dat ass jo Elo och net geschenkt, wann een bedenkt, dass elo aarme Famillje mussen fir hir Kanner an esou weider Schnelltester kafen. Leet de Lëtzebuerger Staat do eppes bäi? Sponsert en? Wéi ass d'Strategie mat deene Schnelltester e bësse méi genee? Merci.
Also mir hu schonn en éischten Echange iwwer déi Situatioun och gehat. D'Schnelltester, well et si jo där Selbstschnelltester, dat sinn déi, déi jo selwer ka maachen, well et gëtt eng Kéier de Schnelltest, dee vum Personnel médical gemaach gëtt, an et gëtt eng Kéier de Schnelltest, wou ee sech selwer do ka maachen, an da gëtt et deen een, Nasopharyngé, ass dat richteg? Oder dee wou een an en Dëppche späizt, also nasal ass méi einfach, an deen aneren wou een an en Dëppche späizt. De Fait ass, datt mer eis bewosst sinn, datt et och eng Saach vun Eegeresponsabilitéit och ass, also et ass net ofgeschloss, mir diskutéieren doriwwer, mee et ass eng Saach vun Eegeresponsabilitéit. De But ass, wann ech weess zum Beispill, datt ech bei iergendee ginn, dass do d'Mesures de distance vläicht net respektéiert ginn, wann een zesummen ësst. Et ass jo net verbueden, sech e Stot kënnen ze empfänken an oder an dass een do mierkt, dass virun allem, wann ee vläicht Halswéi huet, de Schnapp huet oder esou eppes och vläicht net direkt e Rendez-vous kritt oder vläicht bei den Dokter muss goen, fir dann e Rendez-vous ze kréien an dann e PCR-Test maachen ze goen, dass et an deem Sënn wichteg ass, fir kënnen esou e Schnelltest ze maachen, fir och rassuréiert ze sinn. A virun allem, et ass eng Saach vun Eegeverantwortung, wann een iergendswéi de Schnapp huet, de Kappwéi huet oder d'Nues, also näischt méi richt oder näischt méi schmaacht, fir och deen Test ze maachen. Do hunn se op elo de Staat fir alles muss bezuelen. Dat sinn elo Diskussiounen, déi mir hu fir d'Maske, well mer wossten, datt d'Maske géife protegéieren. De Schnelltest ass, fir och e méi normaalt Liewen ze fannen. Dir hutt virdru vun de Präiser geschwat, vu 25 Euro fir fënnef Stéck. Mir héieren, datt der och ginn vun 10 Euro oder 15 Euro d'Stéck, datt der ginn vu vill méi bëlleg. Am Moment muss ee Modeller fannen, déi och abordabel sinn. Dat wier selbstverständlech dat Bescht. dass een och an der Grande Distribution kann zeréck fannen, mee fir elo ze soen, dass all Woch all Mënsch e Schnelltest och giff kréien, mengen ech ass och verfréit, wann een iwwerhaapt net weess wat et kascht, wéi dat giff gemaach ginn, wéi giff eng Distributioun all Woch garantéiert ginn bei all Bierger fir kënnen och e Schnelltest ze kréien. An et muss een hei, et ass wéi déi Vue déi ech virdru gesot hunn, mir hunn eng Responsabilitéit als Staat, de Bierger huet och eng Responsabilitéit, An do muss ee kucken, wann et d'Finanzement, also d'Suen dierfen net d'Ursaach sinn, fir keng Rechter ze kréien oder fir net méi en normaalt Liewen ze kréien. An da muss ee kucken, ob een do Mesurë ka fanne fir Leit, wann een op eng Kéier seet, dass e Schnelltest gebraucht gëtt, fir dass een do vläicht dann entgéint kënnt. Mee elo fir einfach generell ze soen, de Staat kënnt fir alles op, et ass och eng Saach vun Eegeresponsabilitéit vum eenzelne Bierger. Well et soll een ni vergiessen, dass et och ëmmer d'Steiergelder si vun der Allgemengheet, déi benotzt ginn.
David Marques fir de Quotidien. Eng éischt Fro, wat d'Phase zwee och ubelaangt, oder d'Phase, also an der Phase zwee si jo och déi héich vulnerabel Leit dobäi. Huet Der do scho Retouren, wat d'Chifferen do vum Taux d'adhésion ubelaangt? Nee, nach net. Nach net, do nach keng.
Okay. Dann e Prezisiounsfro, De Premier huet jo gesot, datt d'Invitatiounen eben och elo fir déi iwwer 65 Järeg erausgi sinn. Dat heescht, datt d'Phasen dräi a véier elo parallel ulafen, oder hunn ech do eppes falsch verstanen? Jo, du huet der eppes falsch verstanen. Dat war elo eng kuerz Zäit. Eben während där Zäitspan, wou mer den AstraZeneca schonn haten als Impfstoff, awer net an den Asaz bruet hunn iwwer 65, do si mer, hu mer eng Phas iwwersprongen, wou mer déi méi jonk Leit ugeschriwwen hunn. Dat sinn Invitatiounen, déi elo nach lafen. Ab haut de Mëtten komme mer awer elo erëm an eisen normale Rhythmus, soen ech elo mol, wou mer nach déi iwwer 75 Järeg nach net ofgeschloss hunn. Do ginn déi lescht Invitatiounen eraus. An dat misst aller Voraussicht no elo fir den 20 Mäerz missten do déi Kategorie duerch sinn an da geet et an déi nächst Alterskategorie weider. Et wier net raisonnabel gewiescht, den AstraZeneca ze stockéiere wann ee bei der éischter Phas jo fäerdeg ass. Mir si jo fäerdeg bei der éischter Phas a mir si elo an enger zweeter Phas, wou mer den AstraZeneca net kënne benotzen. well dat Leit sinn jo iwwer 75, wier et net responsabel gewiescht fir deen dann einfach op d'Säit ze leeën. Dowéinst ass deen och benotzt ginn, fir déi Leit am Fong tëschent 55 a 65, déi do dann dra gerutscht sinn fir eng gewëssen Zäit an och déi, déi d'Invitatioun kritt hunn, je répète, kënnen nach ëmmer geimpft ginn an déi aner wäerten dann eeben e puer Woche méi spéit dru kommen, wéi se dat da elo vläicht gerechent haten. Ok, also déi ginn da parallel. An dann, jo, nach eng lescht Fro zu de Grenzen. Hutt Der elo nei Informatiounen, dass eventuell esouwuel d'Moselle op franséischer Säit oder eben och déi däitsch Nopeschregiounen oder Bundeslänner eventuell nach op Tester giffen imposéieren? Oder hutt Der do nei Informatiounen? Mir kënnen näischt ausschléissen. Mir kënnen näischt ausschléissen. Dat sinn unilateral Décisiounen. Eisen Ausseminister, den Här Asselborn, an d'Madame Cahn sinn a permanente Kontakt och mat de Presidente vun den Nopeschregiounen, fir eben dat ze verhënneren. Mee ech kann Iech keng Garantië ginn, datt dat déi nächst Wochen oder Méint sech ëmmer esou bleift. Dat sinn Decisiounen, déi an den Haaptstied geholl ginn. An dat Eent, ass, wat fir eis ganz wichteg ass, wa esou eng Decisioun iergendswéinst géif eng Kéier geholl ginn, datt een am Viraus awer Bescheed gewosst kritt an net virun de Fait accompli gesat gëtt. Merci.